Hello, tutan cu zei kong dah kan i ruah hna lai ti si ahcun Palewa ram a um tuning le Palewa ram hi hmailei ah zei bantuk dah a si kho te lai, cun nihin ah zeiruang dah Rakhine pawl he kan i cuhmi ram a si, cun hmailei ah Muslim pawl, Rohingya pawl zong zeitindah an ṭhut dir ning a si te lai timi kong pehtlai in Chinram chung ah Ram pakhat a ngan taktakmi kan i ngeihmi paleo ah ram a dirhmun kha hika hin kan vun i shirnak caan a si lai hi. A pakhatnak bik ah Chin State thlanglei Kaladan tivapi in nitlaklei ah a ummi a si ti kha Palaeoa cu kan dihlak te kan theih ciami a si. Irukhay ramkulh in a chaklei deuh kilometer kul le nga in sawmthum tluk ah a ummi kha a si. Phundang kan chim cun Rakhine ram he kan ai naih taktakmi ram pakhat a si i Bangladesh ramri in kilometer hleiriat hrawnghrang lawng kha a hlami a si ti kha a si. Hi Palaeoa peng cu kan theih dih bantuk in Chinram chungah hin hmunram a kau bikmi le minung a ummi zong a tamnak bik hmun pakhat peng a si ti zong kha ti khawh a si. Hi Pelewa peng hi hmun rawn zong tampi a um i Kaladan tivapi i a um caah hin chawleh chawhrawlnak hmunhma zongah a ṭha bikmi khuaram a si ti kha kan dihlak te kan theih ciami a si. Cun Rakhine he kan i cuhnak hmunhma zong a si i Paletwa peng chungah hin Rakhine mi minung hi thong kul in sawmthum karlak hrawnghrang zong hi an um lai tiah ruahdomh a si ti kha a si. Hi zeiruang ah dah Paletwa peng hi Rakhine he kan i cuh ti si ahcun a tuanbia tlawmpal te a tawi tein, tawi fiang tein kan vun langhter a si ahcun Paletwa hi hlanlio Mirang colony chan ahcun Rakhine ram chungah an rak chiah i cu hnuah Unu chan ah Chinram kulh Mindat district ah an rak chiah ti kha tuanbia kan rel tikah kan hmuh khawhmi a si. Hi cucaah cun Rakhine nih an kan ngiar peng i Chinram kulh chung Mindat District ah chiah cangmi kha kanmah ram a si tiah an kan ngiar peng i an ram ah telh an duh peng nihin ni caan tiang ahhin. Hi atu hi Palawan mipi zong nih khin Palawan hi peng si loin district si ding hi an hal lengmangmi a si. Hi pektlak zong a si ti kha upa tampi zong nih an ruahmi a si. Hika zawn ah hin zeiruang ah dah Paletwa hi chaklei Laitlang ha hin an thinlung ah naihniamnak a um khawh lo, zeiruang dah chaklei Laitlang ah he hin kan i naihniam khawh lo ti hi kan vun zoh tik ṭhan a si ahcun. Chaklei Laitlang he hin thlanglei chaklei Laitlang ca Paletwa hi kal duh tikah khin Hakha in Mandalay in Rangoon in Sitwe in Paletwa ah kal a rak si i cucu fawinak kan chim si ahcun Chaklei Laitlang i pehtlaihnak ding ca hin lam ṭha te a um lo tikah hin lam caan zong kan i hlat taktakmi khi a si. Inn hin ni ah hin chaklei Laitlang le Paletwa hi ramdang bantuk in khin a ummi a si ti khawh kha si. I a ngamh zong uh, kan i ngamh hna lo i uh, miphun phunkhat te kan si nain i a peh zong kan i pehtlai kho lo ti khawh a si. Hi cucaah cun Rakhine ram minung he tu khin an i ngamhtlak deuh i an i daw deuh i chaklei Laitlangmi hna nakin cucu Laimi caah cun poi taktakmi a si ti kha upa tampi nih an chimrelmi zong kha kan hmuh ciami kha a si. Hi hi bantukin Rakhine lei ah an thinlung an i bet nakhnga lo ding caah le Chin State chungah an thinlung a hmunh nakhnga ding caah biatak tein Laimi tampi nih ṭuanvo kan ngei ti zong kha kaa hin philh lo ding ah khin a biapi ngaingaimi pakhat a si. Hi Palaeoa ram hi zeiruang ah dah hitihin Rakhine ram chung ah umter awk a ṭhat lo? Zeiruang ah dah Chinram a si komi? Zeiruang dah hi tluk hin Rakhine pawl nih an kan cuh ti hi a ruang zong tampi a ummi lak ah kan zoh tik ahcun Paletwa hi Lairam ah a rum bik khua a si kho ti kha a si. Hi zeiruang kan ti si ahcun kanmah Lai Chin ca zongah cun Rukhai ca zongah hmunhma ṭha, hmunrawn ṭha, cinthlak zong a ṭhatnak hmun, chawleh chawhrulnak zong a ṭhatnak hmun taktak a si i cucaah cun Rukhai miphun zong nih An kan cuh duh taktaknak a ruang cu sipuazi ruah ah a si ti kha hmuh khawh a si. Cu lawng si loin Rakhine ram hi miphun tam tuk uh, Laimi phun nakin minung kha uh, an karh an karh deuh tuk tik ahhin anmah Rakhine state hi Chin state nakin uh, a ngan deuh vak te lawng kha a si i cu tikah uh, thong hnih le hleili hrawnghrang i Research an tuahning hawihna in cun minung hi ting sawmthum le thong hleikhat le ting sawmthum le ting hleikhat le thong hleiriat tluk hrawnghrang hi an um cang ti si. Hi Lairam cu minung, uh, fawinak kan sim cun ting nga hrawnghrang te lawng khi tinga fai hrawnghrang te lawng khi kan si i Chin state nakin Rakhine state hi a let ruk in minung zong an tam deuh ti khawh a si. Cucaah khatlei kan chim si ahcun Rakhine nih an hmunhma an i zat ti lo tikah Paletwa peng hi an kan cuhnak a si ti khawh si. Cun khatlei in sipuayi lei zong in khan hmunhma a ṭhami chawlehchawhrawlnak ah India ramri a si tikah Cucu cahleh carel ṭhawlnak zongah a ṭhami a si caah an kan cuh ti khawh a si. Hi cucaah cun atu Rakhine State le India le Bangladesh in a chuakmi thilri tampi Palawa in Lairam le Mizoram ah a lut kho lai ti zong ruahmi thil chuak tampi a um. Cucaah cun Lairam le Mizoram ca zongah sipuayi kutka a si ti khawh kha si. Hi cu bantuk i a si tikah Paletwa cu Rakhine nih sipuayi in ee tiah an kan khuhneh tuk. Hi a ruang cu kan i hlathlainak lam zong kha chaklei Laitlang ha cun a hlat tukmi a si. Rakhine ha naihniam tuk in um tikah sipuayi lei zongin an kan tei, an kan khuhneh tuk i cun hmunhma zong an ngeih lo tikah cucu phundang kan chim cun Rokhai pawl nih an kan cuh pengnak kha a si. Hi atu Rohingya pawl zong khi kan zoh tikah Muslim pawl khi hmunhma an ngei ti lo ti awk a si. Hi a ruang cu Rakhine ram ah le hmunhma an ngei lo i Bangladesh pawl nih khin le kan rammi an si lo an ti ve hna i an duh ve hna lo. Hi cu tikah vawlei cung ram ngei lomi miphun phunkhat bantuk khi an cang ti khawh a si. Cucaah cun zamnak le umnak hmun a um ti lo i cucaah khikhi Rohingya pawl khi Palawa peng ah an kai lai i Palawa peng ah an kai hnu ahcun a rauh hlan ah an khat dih colh lai ti khawh a si. Paletwa peng an khat dih colh hnu khin cun Hakha le Thantlang hmat Rohingya pawl khi an phan kho tiah ti khawh a si. Hi cucaah cun chim duhmi cu atu Rakhine state chung i Rohingya pawl zong khi Paletwa ah tampi a lutmi an um cang i an donghnak ahcun Hakha le Thantlang hmat tampi phanh khawh a si. I chim duhmi cu zeitluk in dah Palawa peng hi chaklei Laitlang ca, Chin State caah hin a biapit ti kha hika hin mizapi nih kan i ralrin thiam a herh i cucu kan dirkamh thiam zong a herh. Nihin ah Rakhine state chungah khin anmah Rakhine miphun pawl nih umter an duh cang. Cucu a ruang tampi kan vun chim cang. I Palawa peng cu hmunhma a ṭhami a si. A hlan hoi hna ahcun vanlawng tual zong a rak um nain a rawk cang ti kha a si i atu zong hin vanlawng ṭumkainak ding caah special in fawi tuk in tuah khawhnak hmunhma a si i cun Chin State chungah hin Tinbo hoi ti ko a si law tilawng dinhnak hmun zongah ṭha tuk in ser khawhmi hmunhma a si tikah cun Mizo le Lairam ca zong ah hin i pehtlaihnak ding ca a biapi tukmi hmunhma a si tikah cucu Paletwa peng hi kannih ca Chin State ca hin Lairam ca hin a biapi tukmi hmun le hma a si i cucu Rakhine kut chung in siseh cun Rohingya hna an kut chung in siseh an luat khawh nakhnga ding caah biaknak lei a si zongah cun thinlung lei in a si zongah Chinmi kan si, Chin miphun kan si timi lungput an ngeih khawh nakhnga ding caah naihniam tein kan i pehtlaih a herh. Cucu kan i pehtlaihnak ding caah cun lam le sul in a si ah, cun thinlung lei in a si ah, cucu tampi hi hna kan fak deuh in kan i zuam a herh ti zong khi ka zawn hen vun langhter chih ka duhmi si. I a ruang cu hika zawn ah hin Palawa peng cu Laimi ciocio ah, chaklei Laitlang ciocio ah le thlanglei Laitlang tiin a lam hla tukmi kan si tikah Laimi ciocio ah thinlung zong in ai hlatmi Ram hmunhma zong in ai hlatmi kan si tikah cucu Laimi kan sinak thinlung khat in kan um khawh nakhnga ding caah nihnah fak piin i zuam kan herh ti kha hika zawn hin langhter kan duhmi kha a si. Hi hika zawn ah hin Chinmi kan tuanbia le kan thawhkehnak, Laimi kan tuanbia le kan thawhkehnak le kan nunphung le kan holhca vialte kha hika zawn hin kan dirkamh khawh nakhnga ding caah video kan rak chiah lengmang, kan rak chim lengmang nak a si. Kan tuanbia tampi kan chim ciami um, kan nunphung le kan holh ca zong tampi kan chim ciami um. Hi a uar phun a si ahcun kan YouTube kha subscribe rak tuah ve la, video zong tampi nih kan hmuh khawh nakhnga ding ca uar phun a si cun share piak khawh a si ti kha donghnak bik ah hika zawn hin vun in cah ta kan duhmi si hnu video tu um na dong ṭhan te hna lai. Bye.